Bekeng tše pedi tša go feta goba tše tharo ke be ke sa dire di-video ke be ke sa le busy ka leeto la ka la semoya go na le tše ke bego ke le busy ka tšona go direla badimo ba ka go ke grounda jalo le jalo so re tlo dira video ya bekeki um eh, re bone gore na tša bophelo di sepela ka sebopego mang beke e leng gore ga ke dire um yona weekly prediction goba le ka ba daily prediction Ke no le advisa gore le ka no re gana mola video ntšela tša kgale tšela ke setse ke di dirile o no kgethe ngwe le ngwe le gore o ka fila o ka ba attracted to yona and then o itheeletše ke na le bonnete ba gore e tla bolela le wena ge e le go na le di-exercise tša semoya tše e le gore ke bolela ka tšona ka mola go bohlokwa gore o dire di-exercise tšeuwe ke a go botša e sa tlo go thuša video yeuwe Ke na le The Water Guardian, a re go wena re connect with your emotions. Ke na le The Protection Guardian, a re drop your shields. So molaetšwa o tlhokwa wa tšwa go mangeloi a gago beke yeke. Ba nyaka gore wena o berekang le di-emotions tša gago, maikutlo a gago. Maikutlo a rena kona e le gore ka nako nngwe a dira dilo tša rena tša bophelo di seke tša sepela gabotse maikutlo a rena a affecta maphelo a rena affecta di-relationship tša rena affecta bokamoso ba rena affecta ditšhelete tša rena ka baka la gore ge re le batho re tshwenya ke maikutlo ga re kgone go a controla re kgone go controla di-emotions tša rena o ne o kopana le motho a go thula or a go gata e ka ba ka phošo e ka ba ka bomu then immediately ntho ela ya go tshwenya mo moyeng ka nako nngwe o ka kgomana ebile o setse o thoma o arabišana le ena gampe ntho ela e nnyane e feletša e ba ntho e kgolo e le mo e le gore kore kore le fošana ka mantšu a boima ka nako nngwe o ka no se bolele wa no mo tlogela motho le wa raga e re ke no mo lesa ga ke nyake e ne arguments mara o kgomane le gore ka mo pelong ya gago ntho ela ya go tshwenya Le ge letšatši la go subela go ya go robala wa thoma o nagana ka ntho ela e diragetšego letšatši leowe, ya go tshwenya mo moyeng. Ke tšona di-emotions, ke tšona di re tshwenyago. Kore go sa kgathalege gore na motho o go dirile eng, wa, wa, wa responda jwang. Le ge o ka se responde, mara wa kgwetša e le gore ntho ela e go tshwentše mo moyeng, then it's a problem. Ka nako e nngwe ebile wa kgwetša e le gore o tlo phala ke eng, ke be mohlomongwe o ile wa mmotšiša re na molato ke eng o dira one two three ka nako ngwe go ja um sekgopi goba ntho e go tshwentšeng wa e beya mo pelong e ka re ya go gobatša mo pelong ene ge ntše e gare e o gobatša mo pelong moke e tliša di-negative energies ka ra bophelo ba gago energy ya gago e feletša e vibratela mo fase As long energy e vibratela mo fase, o ka se kgone go attracta dilo tše di botse. O ka se kgone go ba le tšhelete ka ra bophelo ba gago. Ge e le gore o rata di gambling jwalo le jwalo, ke a go botša o ka se wine o kwatile. O ka se wine o balabala ka pelong. Ge e le gore o na le business, as long o na le ntho e o tshwentšeng mo moyeng, business ya gago e ka sepela gabotse beke o goba kgwedi o ka kwa la gore wena o tshwenyegile mo moyeng. so re le batho ka nako e ntšhi re palela ko go controla maikutlo a rena jaanong go botlhokwa gore re be le mokgwa wa go ithuta go controla maikutlo a rena gore a seke a affecta maphelo a rena a seke a affecta ditšhelete tša rena ka nako ngwe o kwa check motho o motee and then mola pele mola o yang gona Ntho ela e ya go tshwenya mo moyeng. Ga o sa re ke kwatišitše ke motho ela ke mo tlogetšeng kwa morago. Gana mo o fitlhang gona because o sa kwatile o sa o sa le di-emotions tša gago di kore maikutlo a gago a sa a sa tlalelane. O feletše le gore le mo o yang gona le ge motho a ka re o ja joke or something go wena ga e sa le joke. ka baka la gore tšela tše kwa morago di sa go tshwenya mare yonong motho o kopaneng le ena moo a reng o tša joke yena ga a tsebe gore na leeto la gago le tšwale le kae ga a tsebe tše di diragetseng kwa morago then mafetso o feletše le gore kore o gare o creator di-enemies tše dintšhi ka raphelo ba gago so ye ke nako e la gore re re kore re leka kore go controla maikutlo a rena re santse re re connecte le ona re connecte le di-emotions tša rena ge re connecta le di-emotions tša rena then re tlo kgona go tseba tsela e le gore re ka kgona gore re di controle ka gona re se ke ra ba le mokgwa o tša ke maikutlo The law of attraction e bolela gore as long energy ya gago e sa vibrate godimo goba e sa vibrate ka frequency e tee goba same frequency le the universe then a gona anything good e tla tlang ka ra bophelo ba gago go ka se be le lethabo go ka se be le khutšo go ka se be le success go ka se be le tšhelete go tlo no ba le di-bad luck di šalane morago go tlo no ba le ditsikitlano go tlo no ba le dintwa go tlo no ba le dillo fela ka ra bophelo ba gago then gore re connecte le di-emotions tša rena re santse re thome ka rena ka ra dipelo tša rena re tsena ka ra dipelo tša rena re checka gore na sekgopi se re nang le sona ke se sefeng le se sefeng ra leka go solva sekgopi seoe ba e leng gore ba re kgopišitše ra ba tshwarela ka dipelong tša rena ra kgopela yo matla otlhe gore le yena a re tshwarele ka diphošo tša rena ra kgopela mangwele a rena ba re tshwarele ka diphošo tša rena ka gore re le batho re phela re dira diphošo a gona motho e le gore o perfect re phela re dira diphošo but jaanong re seke ra lebala gore re tlile mo eh, mo lefaseng le on this realm go tlo learna se sengwe go tlo grower spiritually re kgone connecta to our higher self but then ge di-emotions tša rena di re controla Gona re ka se kgone go, go connecta to our higher self. Re ka se kgone go gola spiritually. Re tlo no boa mo lefaseng leke. Reincarnation e tlo no diragala kgafetša kgafetša. Mara reincarnation ya rena e ka se re thuše ka selo ka gore ka re ga yona ga re gole. Akere ka ra reincarnation we are supposed to grow spiritually. but then ka baka la gore ga re kgone go ithuta contra di-emotions tša rena ge re boa re tlono dira same mistakes over and over again so we santse re learne from our mistakes and then next time re dire better re be better people re behave in a better way re be le ewo e le gore re ka kgona go solva di-problems ka gona re se ke ra di solva ka maikutlo motho mongwe a se ka ra go kgopišitše wa tšabeke ka moka o kwatile Yena mo a leng gona o thabile. Tša bophelo di mo sepelela gabotse. O attracta mahlatse le mahlogonolo because o thabile. O lebetše gore yena o kgopišitše ba o mongwe ebile o dirile on purpose ka bomo gore wena o kwate o palele ko attracta dilo tše dibotse. Yena a dule kwa a tshege yena a attracte dilo tše dibotse ka gore yena o na le lethabo ka pelong ya gage. Then go bohlokwa gore ke thute go controla di-emotions tša rena. Ba sa tšwela pele mangwelwe a gago ba re, Ye ga se nako ya, ya, ya go lwa, ga se nako ya ntwa. Go na le batho ba bangwe ge ba o kgopišitše, ba fe Modimo, ba fe mangwelwe a gago, ba tla o solvela bona. Ee, go na le mo le re o ka ema wa ke toela. Ka re go kgomotše, wa bona o ka re kwena mphenya shilo mara go na le tše dingwe dintwa ke di-test fela ka mare ga tsona ke batho ba e le gore ke gore ke lekgotla le le gore ba romela o mongwe gore a tla tlo go romula ntwa ya gona e tla ka meleko so go ra gore re santse re be botlhale re kgone go bona dilo tša mohuto uwe re be kgole le tsona o tseba gore e so ya o tla ka meleko e re ke be away from yona e re ke ke protect Ke bethiše motho letswalo. Ke sa tšwela pele ka reading ya rena, ka ba le the arrow ya re wena re surround yourself with protective energy, ka ba le sama ya re bask in joy and light. So molaetša o tšwa go mangeloi a gago o sa tšwela pele. Ba re wena ntho kgolo swantse o e dire ka rapholo ba gago, kore o ke protecte. protector energy ya gago. Bitša positive energy e go surround-e, e go protect-e, positive energy. Ge o le protected by the positive energy, ge o le protected by the divine light, a gona meleko e le gore e tla go batamela. Ba tla go leka, eupša o tla ba palela. Ba tla go leka, but o tla ba imela. And then ba sa tšwela pele ba re, a go be le lethabo ka re ga pelo ya gago, a go be le kganya ka re ga bophelo ba gago. Go kgotšele gore di-emotions tša gago di tlalelane, o phela o kwatile, ka baka la gore batho ba e le gore ga se ba o tshwara gabotse go na dilo tse ba o dirileng tsona tse dimpe wena o tsere ntho ela dilo tsela ba di dirilego o di beile ka mo monaganong wa gago mo pele ga monagano wa gago go swantse gore o robale bošego pala ko o robala ka gore o nagana ka batho bale the minute o dutse o etse o nagana ka batho bale o nagana ka dilo tsela ba o dirileng tsona then a go be le lekganya ka ra bophelo ba gago automatically ka re ga pelo ya gago go ba le lefifi fela heart chakra ya gago ya tswalelega ya blockega goba ya ba under active wa thoma o ba le mokgolo wa go dirang o le wa go ba le o kare o ba le pelo e mpe jalo o thoma o ba le mokgolo wa gore o nyaka revenge o ba le mokgona gore o lakaletša batho bale dilo tše dimpe the minute o nyaka revenge the minute o lakaletša batho bale dilo eh, ba re keng o ba lakaletša dilo tše dimpe ka ra bophelo o tsebe gore e le jene o e le gore wena wa intšha mo go wena ya go lakaletša batho ba dilo tše dimpe e le jela e tloga mo go wena e ya to the universe pele e ka ya go batho bale

What you put out will come back to you. So what goes around comes back around. Ka nako nngwe re need eh, re santse re be careful ka dilo tse re di dirago. Motho a ka no go romola but nto e la gore o tlo kgotsa o mo lakaletša madimabe o o mo planela o re ke nyaka go mo dira so le so Tseba gore le wena dilo tšene tšela o gare o di-planang tše dimpe di tlo go diragalela and then o tšea dibe tšela tša bona wena ka boswena o tšea um o tšea raba wa diraba go šhela dibe tša gago fela so ka nako nngwe manaba a gago e ba botlhale e ba one step ahead of them ba re ge ba o dira dilo tše dimpe lebakeng la gore wena o ke tefeletše wena sa bohlokwa gore o direng o ke protect e o ka ke protect ka tsela ela ya gore ge ke ke protectile so marumo a khele gore ba tlo mfoša ka ona a tla boela morago ke ka mokgwa wena o tla ba o ke protecta ka gona mo a gona molato e ka ba molato go e kwa kgotse le gore lotšela ile gore bona ba o dira tsona goba wa go dira tšona and then wena kore o dirang wena o thoma bala ka letša di-bad luck o thoma go ba ka re ga mašata wena automatically ka go ba ka ra mašata o bula menyako o bulela dilo tše dimpe ka ra bophelo o tlo kgotšela gore after mašata uwe after go kwata mo uwe after difee tšeo di tlišang ka ra bophelo ba gago mafeletšo keng ke di bad luck di tla di šalana morago tšhelete ga e be gona be ke uwe ga gona le thabo ka ga e be ke uwe ga ona peace of mind goba peace within yourself within your soul be ke ye uwe so ka nako nngwe like ka ke setse ke boletse ka re nako nngwe um tšona di-arguments di tšeke ke dilo tše le gore di planilwe ba romela motho mo tee a tlo go romula ba tseba gore o tlo kwata o sa tlo fetola and then o dirang o ba fa maatla batho bale ke nto ba e nyakang ba nyaka gona gore o bule menyako o kwate o bule menyako di-negative energy di tle go wena di-evil spirit di tle go wena di-earth bound spirit di tle go wena di go gomarele then ge di go gomarela go baleng le lefifi fela ka ra bophelo ba gago o tlo no kgwetša le gore o kwatile le go feta o no kwatiša le ke ntonyane jwale and yaanong the more o kwata ke the more e leng gore ga o kgone go vibrator ka same frequency le the universe and yeo e ra goreng o ka se kgone go manifesta dilo tse dibotse ka raphelo ba gago ke yona molaetša ke le tshwaretseng yona beke ya lekgono beke e re lego mo go yona a re kopaneng gape beke e tlago ke le lakaletša mahlatse le mahlogonolo ke a le leboga